Tourette sirt nafha l-ewwel bħala studenta li għandha diploma in Gender Studies. Jiena kont għallimt wieħed mill-study units dak il-kors. Eh, u hemmhekk l darba li intqajt magħha bħala studenta. Bdiet bi studji tagħha l-Università ta' Malta fejn kisbet diploma fi studji soċjali u n-nisa u l-iżvilupp. Wara digri bl-unuri fil-politika soċjali. Umbat, meta komplet l-istudju kiet komplet biex tagħmel digri fis-social policy, social administration, Kienet għamlet miegħi id-dissertation li hija waħed mill-obbligi tal-kors li kienet fih. U kienet għamlet id-dissertation fuq il-Kunsilli Lokali li hija attiva ħafna kif naħseb jaf kulħadd eh, fil-Kunsilli Lokali. Kienet teżi interessanti ħafna fil-aħħar mill-aħħar.
Kella car accident erba' snin ilu Eh, kienet ma tiflaħx ħafna, kienet ukoll eh, ġol ITU. Kont eh, l-ewwel persuna l ħaqta u tajta lajnuna jiena. Kienet fi triq ta' lejn ix-xogħol f'Wan News wara satejn jogging fit tħejjija l-maratona li kellha ssir ix-xar ta' wara. Ħabta li rat li Claudette tissilet mal-mew tal-ħin twil, iżda li rnexxila toħroġ minna anka jekk bidbatija kbira. Għal Claudette dan l-inċident kien sfida oħra f'ħajjita li taħħal enerġija li tqum u tkompli taħdem bris il-Partit Laburista. u b'risq il-familji Maltin u Għawdxin. X'wasslek li tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Hija naturali għalija li naħdem mal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, naturali għalija li nkun parti mill-ġenerazzjoni rebbieħa fiż-żmien ta' staġun politiku ġdid. Eh, saqsini u għatlu iva. Tinbidilx, iqpa kif intax kif inti ideali. Nawgurala
Li f'din l-isfida ġdida li daħlet għalija, jirnexxiela għax nemmen naħat tkun vuċi fil-Parlament Ewropew biex twasta l-leħen tal-ħaddiem u tal-poplu Malti għaw xie kollu. L-għaguri tijen hija li tkompli fuq il-linja li dejjem ħadmet u saweta, il-linja soċjali, li fuq kollox hija linja li l-istess Unjoni Ewropea, eh, ġara darba tkun qed membru tal-Parlament Ewropew, l-istess Unjoni Ewropea qed tħoss li trid u trid tara Li l-Unjoni Ewropea tkun Unjoni Ewropea aktar soċjali. U allura is-sem tagħha f'dak il-livell. Nixtieqla suċċess u tkun kuntenta f'ħajjita. Nawgurala
li tasal fejn tixtieq u li dak li tixtieq tagħmlu. Nemmen li Claudette kapaċi tkun waħda minn dawk in-nies illi ġġib il-bidliet neċessarji mhux biss f'pajjiżna fil-livell tal-Unjoni Ewropea imma wkoll fl-Unjoni Ewropea nnifisha. Claudette is a person who believes that everyone has potential, no matter your social class, no matter your race or religion. And that's why I truly believe that Claudette is the best choice for Europe. Jiena bħal ma dejjem appoġġajtha f'kull elezzjoni kemm ili nafha, nappoġġjha f'din l-elezzjoni ukoll u nawguralha kull suċċess. Huwa tajjeb li nies li telgħu minn isfel u li għamlu esperjenza fil-livell ta' Kunsill Lokali, fil-livell ta' politika nazzjonali u mbagħad l-esperjenza li rabbiet fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dak li għandhom x'jaqsmu ma' Kunsilli Lokali, Naħseb li ikunu tawwa ċertu esperjenza li tista' sservi tajjeb ħafna biex taqdi l-interessi ta' pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej bħal mur Parlament Ewropew. Lealta lejn il-familji tal-ħaddiema ta' nista xogħol kollha kemm huma, kuraġġ dak li tagħmel, kif ukoll serjetà. Dan huma kwalitajiet li dejjem rajt fi Claudette Baldacchino kemm li nafa Taħdem fi ħdan il-Partit Laburista, fi ħdan il-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista, fi ħdan il-ġurnaliżmu Malti. Kwalitajiet li ammirajt u li naħseb li jagħtuha sens qawwi, impenn qawwi biex tkun fighter fil-Parlament Ewropew għad-drittijiet tal-Maltin u l-Għawxin kollha. Nawgurana. Isma l-faqar qed jikber. Jina meta nisma pal Father Hillary Tarja Ferro f'dal aħħar ġimgħat Semma li ta 180 xirja lil familji tinkwetani. Xejn ma għalina. Jiġifieri, jiġifieri f'dal-pajjiż għandna għandna il-familji illi illi għandhom bżonn ix-xirjiet. Jiena tinkwetani meta meta nisma' nies illi jgħidulek hawn familji illi għandhom bżonn anke l-amara d-dar tgħidli jisma' f'dal-pajjiż mhux kulħadd qed imut bil-ġo imma għandna l-problemi. Kif ħansolvu daw il-problemi? Ejja naraw illi l-liġijiet Ewropej illi jkollna ma jkomplux jasru fuq il-ħaddiema daqskemm dak li jiġri f'pajjiżna ma jkomplix jasar fuq il-familji.
Lil dawk in-nies nistgħu ngħidu saħħa tal-argument forsi dawk il-Laburisti li ħossu li m'għandhomx joħorġu jivvutaw fis-6 ta' Ġunju għaliex Fl-opinjoni tagħhom, il-Gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tal-kaċċa, il-Gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tal-insib, il-Gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tat-tarznari. Xi twieġeb? Kien gvern nazzjonalista li daħaq bihom. Il-kaċċaturi u n-nasaba jafu xi trarċivew. Ġifiri, dana mhux il-Partit Laburista daħaq bihom, illum il-ġurnata xi jridu jagħtu dawk in-nies. Ejja noħorġu u nivvutaw għall-Partit Laburista għaliex il-Partit Laburista huwa l-partit li jista' jagħti fiduċja lil dan il-poplu, jista' jagħti l-aqwa u l-aħjar lil dan il-poplu. Ejja ma ħallux lin nazzjonalisti jilagħbu waħedhom fil-Parlament Ewropew. Wasalna fit tmiem ta' programm ieħor. Infakkarkom li l-programm tagħna jixxandar kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis fl-10 naqas kwart, repetizzjoni l-ħadd fin-nofsija. Grazzi tal-li segwejtuna u nsellmilkom.